خوش و خرم ہو امید کرینا کہ تساں ٹھیک ہوسو خوش و خرم ہوسو وسدے تے رسدے پے ہوسو پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں تاں بسم اللہ کریندے ہیں اپنے پروگرام والے پاسے ٹردے ہیں سیں تاں منڈ رکھدے پے ہیں سیں پروگرام دا استاد و شعرا سائیں جمشید ناشاد سائیں دے کلام دے نال چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بی کیا ہے چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بی کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے بی کیا ہے تے کیا دیکھ دا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی جہانگیر بلوچ کیا دیکھ دا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے بی کیا ہے جہانگیر بلوچ برا آدھے تیں سمجھے سارے گھر کوئی تارا پیا لاندھے تیں سمجھے سارے گھر کوئی تارا پیا لاندھے ہنجھوں دے چراغیں دا اشا ہے بیا کیا ہے تے کیوں ڈر گئے میری ہنج دے دبکار کو سن کے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے ساون جو ہے دریا کو وی ڈھا ہے بیا کیا ہے جہانگیر بلوچ براو رسدے رسدے رو پیو پترا پیو بڈھڑا جوان پتریں کنے خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تے کل رات میں عرش دے سایے تے کھڑا ہم نا شاد میکوں ماء دی دعا ہے بھی آکھیا ہے جی ملک زبیر صاحب آدھا پی سائیں بڑا چنگا پروگرام ہے سائیں وسدے رسدے رہو بھرا جیو پیشالا دوست آندن پروگرام دے وچ وڑدے جڑدے بڑھندے ودے ہیں میں بھی تھوڑا جیا پروگرام لیٹ شروع کر سکیاں کیونکہ میں خود سفر چاہمی تے سفر دی وجہ توں لیٹ آیاں۔ ڈاکٹر محسن عباس سواڳ پروگرام اچ لنگھ ڳئے، اساں اوکوں وی دل دیاں تاکھیں نئیں نال خوش آمدید آدھیں۔ جہانگیر بلوچ نے ساݙے واسطے پھلاں دا گڈھا بھیڄئے۔ اساں ساری سنگت کوں دعا سلام ݙیندے ہسیں۔ ہک نکی جیڑھی ڳالھ سݨو چا ڳالھ وݙی چس دی اے۔

او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہئی۔ بادشاہی ٻیٹھا کریندا تاں ہک اندھا ودا پیندا۔ ڳالھ بڑی پتے آلی اے، پلے ٻنھݨ آلی اے کیونکہ مختصر جیہا پروگرام کرݨا اے اڄ، لمبا پروگرام کوئی نی کرݨا، کوئی لمبی ڳالھ مہاڑ کوئی نی کرݨی سئیں۔ اچھا سئیں جیڑھے ویلے سئیں اندے فریاد کیتی وزیراں نے اوکوں خرائط ڈتی اوں آکھیا میڈی التجا ہے بادشاہ تک پہنچاؤ میں بادشاہ سلامت کوں ملنڑاں چاہناں انہاں آکھا بادشاہ سلامت اندھا فقیر ہے اکھیں توں ڈسدی کوشے نسی تھوڈے یعنی دیدار دا مشتاق ہے تاں اوکوں کہہ تراویں او آدھے کہ میکوں بادشاہ نال ملاؤ۔ بادشاہ آکھے کیڑھا مسئلہ ہے تساں اونکوں گھدیا او۔ اندھا فقیر جیڑھے ویلے اندھے رائے نہ سئیں اوں بادشاہ کوں آکھے ہوں کہ بادشاہ سلامت میکوں اپنی کابینہ دے وچ رکھ چا میں وڈا کم دا بندہ ہاں میں وڈا سیاݨا بندہ ہاں میں تیڈے بہوں کم آساں۔ بادشاہ آکھے مہتاوی اکھیں توں کوں اندھیں تیکوں میں رکھ گھناں وزیر یا مشیر ہک بندہ ولا تیڈے واسطے رکھاں جیڑا تیکوں اٹھاوے بلاوے تیکوں کھواوے پلاوے اوں آکھے بادشاہ سلامت تنخواہ تیڈی مرضی دی کم تیڈی مرضی دا لیکن ہکا گال ذہن وچ رکھیں سیاݨا میں بہوں ہاں۔ بادشاہ ء بادشاہ آکھیا اچھا اگر توں ایڈا ہی سیاݨا ہیں تاں رکھ گھندیں تیکوں نوکری انہاں سئیں کوں وزیر رکھ گھدا ایندی تنخواہ رکھونے سئیں ہک ٹکا تنخواہ کتنی رکھینے سئیں ہک ٹکا اے سئیں ہن رج رج کے ٹکر کھاندا پئے لٹھڑیاں مریندا پئے انجائی ودا کریندے زندگی کوں تے تنخواہ کتنی ہے جی مہینے دا ہک ٹکا سی ہک جاڑ اللہ پاک دی سارے دین اللہ پاک دے تاں ہک بندے نے آ کے پیغام دیتے کہ بادشاہ سلامت ہک سوداگر ہے جیڑا اناج فروخت کرنا چاہتا ہے تے پچھلے سال بھی سارا اناج مک گیا ہا تے اناج گھنو چاہ اوسیں اناج جیڑھے ویلے گھنیچن لگا نا تے سیمپل آیا تے انہاں آکھیا اے جو آدھا وی میں ایڈا سیاݨا ایندے کنے پہچان کراؤں کہ گلا چنگا ہے یا گندا ہے ایں آکھیا جی اندے کوں کہ آ بھئی سنجان کر دے کہ بھئی گلہ گھنوں چا یا اے نہ گھنوں اے ٹھیک اے یا ٹھیک کوئی نی انہاں آکھیا کہ میڈی تلی دے اتے دانے رکھو انہاں دانے رکھے اندھے نے ایویں سنگھا سنگھن تو بعد اندھے نے آکھا کہ بادشاہ سلامت ایندے وچ زہر ملی ہوئی تے توں اے کنک نہ کھے اوں آکھیا اندھا اکھیں توں اندھا ہے، محتاج ہے، ݙسدی تاں کوئی شئے خدا آلی کوئی نھیں، اے کیویں ممکن ہے کہ زہر آلودہ کݨک؟ اوں آکھیا اے تاجر تیݙی نسل مکاوݨا چاہندا ہے، تیݙی رعیت مکاوݨا چاہندا ہے، تیکوں شک ہے تاں ایں اٹے دی روٹی چا پکوا تے کہیں کتے کوں چا گھت یا ایہے داݨے کہیں پرندہ کوں چا سٹ، تیکوں ہݨیں پتہ لڳ ویسی۔ مرکہ، بادشاہ نے اوں ویلے پرنداں کوں سٹے دانے پرندے موقع تے موئے گئے اندھے دی بھل بھل بھل تھی گئی کہ یار ہے کھت بندہ سیانا اے ڈے جو پوری خلقت بچا کے دی سی ساڈی یعنی ورنہ تا بادشاہ سلامت دی ریت دا کوئی بندہ نہ بچیا بادشاہ بڑا خوش تھیا تنخواہ مار کا وہ ٹکا اچھا سئیں! ہک جھاڑے بادشاہ سلامت کوں آن کے نوکراں مشیراں ݙتی اطلاع۔ اوں آکھیا بادشاہ سلامت ہا اے ہک ہیرا ہے او پیا ہے ساݙے ندی دے وچ لیکن جیڑھے ویلے اوکوں ڳولݨ لڳدے ہن اسیں او لبھدا نئیں۔ بادشاہ کئے زیادہ ٹوبے لاؤ۔ بہوں سارے ٹوبے لگ گئے۔ ہار نہ لبھا، ہیرا نہ لبھا۔ بادشاہ کو خیال آیا۔ اوں آکھیا اندھے کو سڈو۔ اندھا آ گیا سئیں۔ اندر دا سوج لو ویلے جے کو سئیں۔ گالھ سنڑاؤ گالھ انجوائے کرائے گالھ بہوں مزیدار ہے اچھا سائیں اندھا سدی چ آیا سائیں بادشاہ آکھے سائیں ایویں کرو کہ اتھاں ہے ایک لال جیڑے لے پانی صاف تھی ویندے او نظر آون لگ ویندے جیڑے ویلے اساں اوکو بھرن لگدے ہیں ٹوبے بھریندے ہیں اون ویلے او ہار غیب تھی ویندے اون آکھے یار میکو اے دسو ایں ندی دے کنارے تے کوئی درخت ہے؟ انہاں آکھیا جی اساں ہیک امب دا درخت ہے تے بڑا عالی شان امب ہے جام جمیل بھرا اچھا اوں آکھیا اے ڈسو کہ اوں دے اتے تے کوئی آلھنڑا تاں نئیں انہاں آکھیا جی بالکل اوں دے اتے سئیں ہیک کانواں دا آلھنڑا ہے سئیں اچھا اوں آکھیا وا تساں بھلدے پئے وے اوں آلھنڑے دے وچ ڈیکھو اوں دے وچ پئے وہ لال اوں دا عکس پوندا پئے ندی دے وچ۔ نوکر کھڑے ہن سئیں وزیر مشیر دھک مار کے چڑھ گئن امب تے ونج کے آلنے سمیت چائی ہن سئیں ہار لگ پے سئیں بادشاہ بڑا خوش تھیے بہوں خوش تھیے سئیں تنخواہ اوندی اوو ہکو ٹکا سر جی کل سندھی نی بھائی نے انڈیا آپ کہاں سے ہے گل برا میں پاکستان پنجاب توں ہاں یوٹیوب دو تے ہک دوست نے میسج کیتا ہے کہ میں ہندوستان توں تہاڈا پروگرام سنڑدا پیاں اساں کالا بی کوں دل دیاں تاہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں اساں انہاں کوں سرائیکی رواونڑ آلاں کوں جیڑھے وی ہندو بھرا ہے جتھاں جتھاں وی میڈا پروگرام سنڑدن میں انہاں کوں دل دیاں تاہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھاں۔

ایں اندھے کوں آکھے گھوڑی چیک کر گھوڑی چنگی ہے یا چنگی نہیں اندھے آکھے سے ہنے چیک کر لیندے ہیں دسدی تے میکوں ہک آشے نا میکوں گھوڑی تے کول گھن ونجو میں گھوڑی دی جان تے ہتھ پھیریساں ہنے تھوک ڈسیساں کہ گھوڑی چنگی ہے یا چنگی نہیں ڈیکھو کہ جے کو اندر دسو جلو گے سیں اچھا سیں ایں گھوڑی تے ہتھ پھیرا ایں آکھے بادشاہ سلامت گھوڑی گھن تے بھانویں نہ گھن۔ گھوڑی چنگی اے لیکن ایندی ماء سوئی آئی جاڑی اے کھیر پورا کوئے نی ڈیڈی۔ ماء آرے اونکھ اندھے آلے دی آکھیا وے تیکوں کیویں پتہ لگ گئے اونکھ یار توں بادشاہ ہیں وقت دا بادشاہ ہیں ہنڑے پتہ کروا گھنسیں توں پچھوں پتہ کر۔ ایں سے عمر اے نوکر چاکر بھجا ݙتے جیڑھے کہ اتھاں پجے جتھوں گھوڑی آئی ہئی تاں واقعی ہی گھوڑی ݙو پھل جئے ہن۔ ملک مختیار ہک یعنی اوندا بھرا جیڑھا ہئی اوں وچھیری دا او پچھا کھڑا ہئی۔ بادشاہ بڑا خوش تھیا بڑا محظوظ تھیا تنخواہ مارکا اوہی کو ٹکا۔ ٹکر کھاندا پئے اندھا ہن فیصلے کریندا بیٹھے بھل بھل مچ گئی اے ماما اختر کرل پورے وسیب وچ ہک ڈیاڑے سئیں بادشاہ نویں شادی کریندا پیا ہا گھر آیا تے اوں آکھا بھئی اندھے کوں تاں چیک کراواں اندھے تے جیوں یقین بڑا کھڑا ہئی مارکا اوں آکھے سئیں اندھے کوں سڈو اندھا آ گیا سئیں۔ اوہ آکھے سئیں میکوں ایں تریمت دی سنڄاݨ کر ݙے کہ وی تریمت اصیل اے، چنڳی اے، ماڑی اے، کیجھی اے؟ اوہ آکھے بادشاہ توں اندر کریں اوندے نال ڳالھیں، میں ٻاہروں دروازے دے سݨساں، وت ہک میں ݙسیساں کہ تریمت چنڳی اے یا چنڳی نئیں۔ قصہ ݙیندا پئے چس، ڳالھ ݙیندی پئی اے چس تاں ہک دفعہ ایویں شیئر مار چا تاکہ زیادہ زیادہ لوک ایں ڳالھ کوں سݨ گھنن۔ اے ماء بولی دی بہوں پرانیاں گالیں ہن جیڑھیاں تساں دوستاں کوں میں سنڑایندا بیٹھاں۔ اچھا سئیں ہن کیا تھیا سئیں ارشاد بھرا، خالد بلوچ بھرا کہ اندروں بادشاہ اپنڑی ذال نال ایویں گال مہاڑ کریندا رہیا تے باہروں اندھا سنڑدا رہیا۔ ڳالھیں مک ڳئیاں۔ بادشاہ ٻاہر نکلا۔ اوں آکھے ݙے بھئی اندا حال کہ تریمت میݙی کیہو جئی اے۔ اوں آکھے تریمت تیݙی چنڳی اے سوہݨی ہوسی۔ ڳالھیں چنڳیاں کریندی پئی ہئی پر ہکا ڳالھ یاد رکھیں کہ ہی وی کنڄری دی دھی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھیا جہانگیر بلوچ بھرا۔ اوں آکھے میں اندیجوں بادشاہ آزادی گھن آیاں۔ فلاݨے ملک دے بادشاہ دی دھی اے۔ اے آگئے کنجری دی دھی اے اندھے دیاں گالھیں کوڑیاں ای کونی ہوندیاں سرائیکی لوگ یوٹیوب دے اتے ساکوں آدھے پئن سئیں چس آ گئی اے اچھا سئیں برکت علی بھرا ایں نوکر چاکر بھجائے وزیر مشیر بھجائے پتہ کرو بھئی پتہ کیتونے تاں واقعی سئیں او ہک نچن آلی دی نال بادشاہ کیتی آئی شادی اوندے وچ او دھی جمی آئی سئیں اندھے دیاں تاں یکیاں گالھیں سچیاں نکلیاں نہ سئیں۔ بڑی دھوم مچ گئی۔ تنخواہ مالکاؤں دی او ہکو ٹکا۔ بادشاہ نے اوندی تنخواہ نہ ودھائی۔ ہن سئیں ہک ڈھیاڑے بادشاہ آکھا ماماختر کھرل کہ اج میکوں ڈسا کہ بھئی میں کون ہاں۔ میں کیجھا ہاں۔ میڈے بارے کوئی ڈسا اینگ اندھے بدھے ہتھ ایں آکھے میں تیکوں تیڈے بارے سچ دسا توں میکوں کرا دیسے قتل تے چنگی گال ایویں ہے کہ تو میرے کول نہ پوچھ اوں آکھے نہیں میں تو پوچھ کے راساں بادشاہ ہی ضد کر گیا اچھا اوں آکھے میں کو لکھ دے کہ میکوں تو آکھ سے کچھ نہ اوں آکھے سی میں تیکوں کچھ نہ آکھ ساں خیر سہی ایں آکھے اچھا وت توں وی ہے کہ کھتری دا پتر ایں آکھیس اے کیویں تھی سگدا ایں دی ماء جیندی ہئی ایں تلوار چھکی سدھا ماء دے سر تے گیا ایں آکھیا اماں میڈے شہر اچ گلا وکن آئے اندھے گلا پرکھے کݨک پرکھی اے تاں او زہریلی ہئی اندھے دی گالھ سچی نکلی اے میڈا ہار نائی لبھدا ہیرا نائی لبھدا تاں میکوں اندھے گول ڈتا اے میکوں گھوڑ دی شناس کر ݙتی سی تے سچی ڳالھ ہئی۔ میکوں تریمت دی پہچاݨ کر ݙتی سی ڳالھ اوندی سچی ہئی۔ تے توں میکوں سچی سچی ݙسا چا کہ میں واقعی ہی کہیں کراڑ دا پوتراں۔ نئیں تاں تیکوں میں قتل کر ݙیساں۔ اوں آکھیا اے پریشان نہ تھی۔ تیڈا پیو پہلے وی غیر مسلم ہئی جیڑھے ویلے میڈے نال اوندی شادی تھئی ہئی تے ود بعد اچ او تھیا ہئی مسلمان تے واقعی ہی اوندی اے گالھ سچی ہئی۔ اے آیا ایں آن کرانگے اندھے کوں نپا ایاں کہ اندھا ہک گالھ ڈس کہ تیکوں کیویں پتہ لگے کہ میں کراڑ دا پتر ہاں۔ اوں آکھے بادشاہ سلامت اگر ناراض نہ تھیویں نا میں تیری خلقت زہر توں بچائی اے تاں تیں میڈی تنخواہ نئیں ودھائی تنخواہ ہکو ٹکا میں تیکوں گھوڑی دی سنجاݨ کر ݙتی اے تاں تیں میڈی تنخواہ نئیں ودھائی تنخواہ ہکو ٹکا اوں آکھے میں تیکوں تریمت دی سنجاݨ کر ݙتی اے تاں میڈی تنخواہ ہوا ہک ٹکا تے میں تیکوں ایڈا قیمتی لال گول ڈتا ہے تاں تنخواہ میڈی اوہو ہکو ٹکا ہ میکوں پتہ لگ گی بھئی توں ای ہیں کہیں کراڑ دا پتر مار ہ تیڈی خیرہوے اے ہئی سئیں اندھے وزیر دی گال تے ہن گھدیندا پیاں میں سرائیکی دیاں ڈو بجھارتاں جیڈیاں کہ میں روٹین دے وچ اگے پیندا رہنا اے سئیں جیندے جی مریندے آئے جیندے جی مریندے آئے سکے گاٹ گھلیندے آئے جیندے جی مریندے آئے سکے گاٹ گھلیندے آئے بھا دے بھرے پلٹیندے آئے اے ایسی ساری آج دی پہلی بجارت ولا غور نال بجارت سن گے نو کہ جیندے جی مریندے آئے۔ سکے کاٹ گھلیندے آئے۔ بھا دے بھرے پلٹیندے آئے۔ اے کیڑھی چیز ہسی۔ تے ہک بجارت بئی گھتاں چا سئیں۔ کہ او اے سئیں ہک وݨ اے جا جیندیاں پاڑاں کونہیں۔ ہک وݨ اے جا جیندیاں پاڑاں کونی حنین طیب خان پروگرام اچ لنگ ائے اساں اوکوں دل دیاں عطا گرائیاں نال خوش آمدید آدھیں تے تیڈے میڈے وچھوڑے دیاں سوچاں سجݨ تیڈے میڈے وچھوڑے دیاں سوچاں سجݨ تے بݨ کے ٹولیاں تے جھا جھا سوچیندے ودن تے وسݨا کم نئیں دناواں دا کہیں گال توں وسوں جے کر تاں موقع تڑیندے ودین مامااختر جواب غلط اے اے جواب حقا نئیں دوبارہ سن گن وزارت اگر وزارت بنن دا جڑ وی ہیں تاں ولا سن گن کہ جیندے جی مریندے آئے سکے کارڈ گھلیندے آئے بھا دے بھرے پلٹیندے آئے اے کیڑھی چیز اے سئیں۔ ڈوجھی گوجارا تے ہک وݨ اے جا جیندیاں پاڑاں کونی۔ اے ہے سئیں ساڈیاں ڈو گوجاراں کسور خان دستی بسم اللہ طاہر ندیم برا حسن رضا ماشاءاللہ جی بہت پیارے لگ رہے ہو سئیں تھوڈی بہوں مہربانی اے سئیں تھوڈی پہاڑ نوازی اے سئیں تھوکوں اساں چنگے لگدے پئے ہیں سئیں۔ اساں تاں فقیر آدمی ہیں سارا ڈینہہ روزی روٹی کیتی سے تے ہن ڈاہ منٹ میں پہلے تھارے کنے پہنچا ڈاہ منٹ نو وچ آندے پے ہن میں کہ یار سنگتی تانگ رکھے سن کوئی تیاری کوئی نہ ہی پروگرام دی تے میں کہ یار دوست تانگ وچ بیٹھے ہو سن تاں میں پروگرام کر چھوڑا چلو کوئی تھوڑے جا دوست انجوائے کر گن سن کہ تیݙے میݙے وچھوڑے دیاں سوچاں سڄݨ برکت علی برا ملک راشد محمد راشد بھائی تیݙے میݙے وچھوڑے دیاں سوچاں سڄݨ تے بݨ کے ٹولیاں تے جھا جھا سچیندے ودن تے وسݨا کم نئیں دناواں دا کئیں ڳالھ توں وسوں جیکر تاں موقع تڑیندے ودن تے ڳالھ سدھی صفا اے میݙا دوستا پیرا پاݨی دے وچوں ٻلیندے ودن، توں سیاݨا وی ہیں، ݙاڈھا سوہݨا وی ہیں، میݙیاں ڳالھیں اتے رنج تھیا نہ کر، میلے مجمعیں تے تڑے تماشے اتے ہیوی اللہ دا ناں کلھا گیا نہ کر، ٻہوں چنڳے لڳدے پئے ہو حنین طیب بھائی بسم اللہ نہیں آپ نے محبتیں ہیں سر ویسے کام کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا سے ہٹ کر سئیں میں ہک کمپنی دی وچ سیل افیسر ہاں۔ فارماسیوٹیکل دی کمپنی ہے۔ لیا دے وچ میری نوکری ہیسی۔ بندہ ناچیز دی گھر میرا فتح پور ہیسی۔ جتھاں عنایت ولایت دا دربار ہے۔ جتھاں عنایت شاہ دا میلہ لگا کھڑے سی۔ اگر کوئی سنگتی میلے تے آونا چاہوے یا او شوق فرمیدہ ہووے اٹھاں دا میلہ ہے اٹھاں دی منڈی ہے تاں ترائے تریک کوں عرس مبارک ہے تاں ترائے تریخ دی شام کوں میلہ تھی ویسی شروع۔ اگر کہیں سنگتی کوں وی میلہ ڈیکھنڑ دا شوق ہے الیاس رضا بھرا تاں او بغیر حیل حجت آوے اساں اوکوں کمپنی وی ڈیسوں اوکوں ٹکر ای کھویسوں اوکوں چاہ پانی پلیسوں اوکوں جلیبیاں وی کھویسوں اے سہ الائد ولائد دی خرائط ہے۔ جیہڑا سنگتی وی ساڈے کول آندا ہے۔ ساڈے کنے بہوں سارے دوست سنگت آندی ہے۔ کوئی پہاڑ پور توں آندے ہن، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان توں آندے ہن، کوئی کوڑا ددو آندے ہن، کوئی ڈیرہ غازی خان توں آندے ہن، چوٹی زیرین توں لوگ آندے ہن، بہوں دور دور توں لوگ آندے ہن سئیں۔ آندے لئیا کیڑی جا تے ہیوے سئیں۔ میں فتح پور دے نال ڈو سو ترتالی ٹی ڈی اے بستی شورہ تے ساڈی سئیں۔ میں سیواگ فیملی دا بندہ ہاں۔ چشم و چراغ ہا گھنا تاں کدیں وی کہیں بندے کوں کوئی کم ہوے لئی نال ریلیٹڈ یا میرے وسا ہوے تاں انشاءاللہ میں کو دسے سو ضرور میں کوشش کرے سو کہ میں پورا ولاں لیا کیڑی جا تے وے سیں میں دسا چکا بھرا کہ میرا لا گھر فتح پورے سیں تیرے میرے وچھوڑے دیاں سوچاں سجن بݨ کے ٹولیاں تے جھا جھا سچیندے ودھن تے وسݨا کم نئیں دھنا واں دا کہیں ڳالھ توں وسوں جیکر تاں موقع تڑیندے ودھن تے ڳالھ سدھی صفا اے میݙا دوستا پیرا پاݨی دے وچوں گھلیندے ودھن توں سیاݨا وی ہیں ݙاڈھا سوہݨا وی ہیں تے میݙیاں ڳالھیں اتے رنج تھیا نہ کر میلے مجمعیں تے تڑے تماشے اتے ہیوی اللہ دا ناں کلھا گیا نہ کر سݨ کے نصیحت میݙی تے کھیل کھیل کرائیں مار تاڑی تے سانول الاوݨ لڳا تساں پراݨے زمانے دے ہو لوک سئیں تساں پراݨے زمانے دے ہو لوک سئیں کھیڈ کرکٹ جدید اے ڈساونڑ لگا تے ڈوہیں بازو الر کے بھوا کے ولا چھکے چوکے دا ایکشن بنڑاونڑ لگا اے تاں ایکشن ا جیکر حقیقت ہوندی چھکا دنیا دا چیتا رلا ڈیوے ہا لارا لارا یا لارے دا پیو آ ونجے میڈے سانول اگوں سر جھکا ڈیوے ہا عبدالحق نیازی تے اگوں آدھے بیٹھے آل راؤنڈر ہیویں منیندا ہیویں کھیڈ کرکٹ تے کرکٹ کھیڈا جاݨ نئیں مارے چھکا یا چوکا ہے مرضی تیڈی چاہے جیکر امپائرنگ کرا جاݨ نئیں پر اتنا ڈسا ساڈے ہر میچ وچ تیڈی غیراں دو نیت کوں پھر ویندی ہے ساڈے گوڈے تے غیراں دی بال آ لگے تیڈی انگل ہوا اچ الیر ویندی ہے ایل بی ڈبلیو آؤٹ سردار عبداللہ خان نیازی کوں اساں اپݨے پروگرام اچ خوش آمدید آدھے ہیں۔ حنان طیب خان آہدا پی سر جی تہاڈا لہجہ بہوں چنگے سئیں تہاڈی بہوں مہربانی ہے سیف اللہ خان یوٹیوب اتے پروگرام ڈیندا پئے سئیں معذرت سر کچھ دن پروگرام میں شرکت نہ کر سکا سئیں میں آپ وی کڈہیں کڈہیں شرکت پروگرام ہی نہ کر سکدا سئیں اللہ ڈتا اے ڈی آہدا سئیں میڈا سوہنا بھرا اللہ دی امان ہووی تہاکوں اللہ دی امان ہووے عبدالحق نیازی بجھارتاں گھتی بیٹھاں ڈو بجھار تاں ہاں دے کناں نال سݨ گھنو سئیں۔ ہک وݨ اے جا جیندیاں پاڑاں کائنی۔ پہلی بجھار تے ساݙی اے سئیں۔ ہک وݨ اے جا جیندیاں پاڑاں کائنی سئیں۔ تے ݙوجھی بجھار تے سئیں کہ جیندے جی مریندے آئے سکے کاٹھ گھلیندے آئے بھا دے بھرے پلٹیندے آئے۔ ولا سݨ گھناں ݙوجھی بجارت سئیں کہ جیندے جی مریندے آئے سکے کاٹھ گھلیندے آئے بھا دے بھرے پلٹیندے آئے سی اے ہن سئیں ساریاں اج دیاں ݙو بجارتاں اللہ ݙتا ایڈی عبداللہ خان نیازی صہیب سیواگ ڈاکٹر شجاع آبادی صاحب کا کلام سنا دیں سیف اللہ صاحب آدھے پین سئیں کہ جڈاں اچھا شجاع آبادی صاحب دا فرمایا وی سئیں مار آپ کوہاڑی پیراں تے

ول دھاڑ کہیں ڈسکار کیہاں سئیں ہک دوست دی فرمائش ہے سئیں عبدالحق نیازی سئیں دی کہ ساکوں ناشاد سئیں دی نظم سنڑاؤ کہ سجھ آ او سجھ آ سوہنڑا سچا سجھ آ سچی سچی گالھ کر سچا سچا حال ڈے توں تاں ساریاں جھوکاں دا بہوں پرانے لوگیں دا بہوں پرانا واقف ہیں جھوکیں نال جھوکیں دا، لوکیں نال لوکیں دا پیار کیجھا ہوندا ہا۔ توں زمین دا سینگا ہیں، تیں زمانے ݙٹھے ہن، تیں آبادیاں ݙٹھیاں ہن، تیں ویرانے ݙٹھے ہن۔ کیجھے کیجھے لوک ہین، کیجھیاں کیجھیاں ہستیاں ہین، کیجھے کیجھے جام ہین، کیجھیاں کیجھیاں مستیاں ہین۔ بادشاہ کیجے ہین چھائی قول کیجے ہین شاہی ونڈ کیجی ہئی بھر تول کیجے ہین کیجیاں کیجیاں قوماں ہین میر کیجے ہوندے ہین ول انہاں میراں دے مشیر کیجے ہوندے ہین بے سہارے لوکاں دیاں دھائیں کون سنڑدا ہا کنڈے کون کڈھدا ہا پھل کون چنڑدا ہا ڈینہہ کیویں تھیندا ہا رات کیویں تھیندی ہئی رات بکھے لوکاں

نے اے بجھارت کہن کرنی سی او کیڑا وان ہے جہدیاں پاڑاں زمین اچ نہیں سی سوکھا کر دی بجھارت سی تے دوجی بجھارت اے سی کہ جیندے جی مریندے آئے سکے کاٹ گھلیندے آئے تے بھاہ دے بھرے پلٹیں دے آئے اے کیڑی چیز ہے سئیں بجھر تاں ڈو ہن سئیں حالے تئیں جاوید احمد شاکر صاحب آدھا پے ونج ولا سوچ گھن ونج ولا سوچ گھن میکو نظم سناؤ چا سئیں پوری نظم میکو صحیح طریقے نال آندی کینی سئیں تے میں تہاݙی فرمائش کوں ایویں ہک ݙو لائناں دے وچ شامل کرینداں۔ انشاء اللہ اڳلے پروگرام دے وچ میں پوری نظم سݨیساں کہ ونڄ بھلا سوچ گھن، ونڄ بھلا سوچ گھن کل کوں آکھیں نہ میکوں میں مجبور ہاں ونڄ بھلا سوچ گھن، ونڄ بھلا سوچ گھن عبدالحق نیازی سئیں آہدے پئن سئیں شکریہ سئیں تہاݙا شکریہ تساں پروگرام وچ لنگھ آئیوے ساݙا ماݨ ودھایا وے تے ساڈے واسطے وڈے فخر دی گالھ ہسی۔ وڈی وڈائی دی گالھ ہے کہ سردار عبدالحق نیازی جیسے مصروف ترین لوگ بندہ ناچیز دے پروگرام کوں سنڑدن تاں پروگرام ہوندے ادھے گھنٹے دا تاں تقریبا چھبی منٹ میں پروگرام کیتی بیٹھاں بغیر کہیں تیاری دے سی اج میری تیاری بالکل کوئی نہ سی میں ہنڑے ہی لئی ات واپس آئیں سی ہک گالھ کریندا رہناں کہ

تاکہ عباس سوا کوں فیدہ تھیوے۔ سئیں تھوارا سنیہا میں سیف اللہ بھائی سیف اللہ خان سعودی عربیہ توں ڈے چھوڑیا ہے سارے دوستیں کوں۔ آکھن دا مقصد ہے کہ عشق کرو۔ عشق بہوں ضروری ہے سی۔ چاہے او کتاباں نال ہوئے تاں تھوکو دانشور بنا لیسی۔ عشق اگر ہووے تہاکوں اپݨے فن نال تہاکوں فن دا ماہر بݨا ݙیسی۔ عشق اگر تہاکوں ہے اپݨے کم نال تاں تساں اوں کم دے وچ سپیشلسٹ بݨ ویسو۔ اگر تہاکوں عشق ہے یعنی محنت مزدوری دا تاں تہاکوں اللہ دی ذات ٻیا رنگ لیسی اگر تھوکوں عشق ہے پیسے کماون دا تاں تھوکوں اللہ پیسے دے دے سی مقصد ہے کہ کوئی بھی کم کرو اندر نال عشق کرو اندر نال محبت کرو محبت عشق کیا ہے بیسیکلی

کس نال؟ اپݨے اپݨے کماں نال۔ اگر تساں جتیاں گنڈھݨ آلے موچی ہیوے تاں تھوڑے جیا کاریگر بیا شہر اچ کوئی نی ہووݨا چاہیدا۔ اس حد تک اوں کم نال پیار کرو۔ عامر حسین برا مہربانی تھوڑی پروگرام اچ لنگ ہے وے۔ اگر تساں درزیاں آلا کم کریندے وے اے میں چھوٹے کماں دی گال کریندے بیٹھاں۔ تاں تساں ایں لیول دے درزی ہووو کہ شہر اچ تہاڈے نال دے کپڑے کوئی نہ سی سگے۔ چاساں دی پئی اے گالھ دی۔ اگر تساں تساں ڈیٹھا ہوسی کہ اتھوں لوگ ویندن لاہور توں آؤٹرے توں کپڑے سیوان واسطے کیا او آسمان توں لتھا ہویا اے؟ جو لئیے دے لوگ ونجن لاہور توں کپڑے سیوان واسطے کیا لئیے دے درزیاں کوں کپڑیاں دا ڈاہ نہیں آندا؟ اپݨے کم وچ عشق نی کیتا کہیں تساں درزیاں دے وچ درزیاں اپݨے کم نال عشق کریسن تاں او لئیہ دے پہلے درزی بݨ سکدن سئیں میں آکھیندا پیاں کہ اگر کوئی مستری اپݨے کم نال عشق کریسی ہاں تاں او تاج محل بݨا گھنسے اس توں سوکھی گالھ بئی کوئی نی منور حسین جام واہ واہ لالا چس آگئی اے بھرا میڈا میں گالھ عشق دی کریدا بیٹھاں میڈی کل ہک دانشور نال گالھ تھیندی پئی ہئی او آدھے کہ اساں دلی ہک کانفرنس تے گئے ہیں سرائیکی کانفرنس تے اتے عبدالمالک بھائی دیرہ سمیل خان توں بسم اللہ دیرہ پھلاں دا سیرہ ساڈے ہاں دا ٹھار سائیں مخمور قلندری دا شہر جمشید ناصر صاحب دا شہر تے ساݙیاں مونہہ شہر نال ٻہوں محبتاں ہیسیں جتھاں محبت سانگے دریاواں وچ پھل لوڑھے ونڄن اساں اوں دھرتی نال کمال دی محبت کریندے ہیسیں۔ اچھا سئیں مقصد آکھݨ دا ہے کہ او آہدا پئی کہ اساں دلی کانفرنس تے ڳئے ہیں تاں اتھاں انہاں ساکوں آکھیا کہ جنہاں آگرہ دے وچ وی سک گھن گئن تاج محل وزٹ کرایا نے سی انہاں آکھیا کہ تاج محل دے جڑے مستری ہن نے سی کاریگر ہن او ملتان شریف دے ہن ساڈے وسیب دے ہن آکھن دی گال اے کہ اپنے کم نال عشق کریسو تے تساں تاج محل بنا گھنسو۔ کوئی مسئلہ نئیں۔ معرکہ اے ہے مجازی عشق دیاں گالھیں بیٹھا کرینا جیڑھا کہ دنیا داراں نال تھیندا ہے کوئی کہیں خاتون نال کریندا ہے یا جیویں سسی پنوں ہیر رانجھا مرشد قمر عباس شاہ ویلکم ٹو سب پروگرام وچ لنگ گئے ہوئے یا کوئی کہیں نال کریندا ہے اے عارضی جیاں گالھیں ہن اصل عشق جیڑھا ہے سئیں او ہے محبوب خدا نال عشق اللہ پاک نال عشق۔ اساں عشق کریندے ویسوں نہ اتنے اللہ پاک دے نیڑے تھیندے ویسوں۔ اج میں تھوڑی جی نکی جیڈی گال عشق دے بارے کیتی ہے سی کہ عشق کرنا چاہیے۔ عشق بڑے ضروری ہے۔ چاہے او کہیں شئے نال ہووے۔ یقین کر گھنو میں فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک یہ وہ میں بالکل ہی کہنا ہامی ہنین طیب صاحب آدھے پہ انشاءاللہ منشی منظور دے مشاعرے تے حاضری ڈیسوں سائیں بسم اللہ میکو اگے وی ہک سنگت دی کال آئی ہے سائیں ظہیر احمد مہاروی صاحب دی او وی تشریف گھدی آندن تے میکوں بہوں خوشی تھیسی کہ اگر تساں میڈے کنے آؤ تاں پہلے میڈے کولوں کھانا کھاؤ بعد کٹھے مشاعرے تے جلسوں۔ شوکت رینجر آدھے پئے سی تاج محل تہاں سا شریف کیا ہی بات ہے سئیں اے تاج محل بناون آلے مستری سئیں تہاں سا شریف دے نہ ہن سئیں ملتان شریف دے ہن سئیں تے ناصر عباس بھائی ای وعلیکم السلام سئیں بسم اللہ برا ناصر سواگ اساں توک پروگرام میں خوش آمدید آدھے ہیں عبدالمالک ارسلان برا دے ناویں کوئی سانچ کیتی نے سئیں میں کوشت تے کریندا پیاں کہ اگر پڑھی ونجے تاں لمبا پروگرام ہے لالا اساں ہک شہر اپنے شہر دے نال آباد کیتا ہے اساں تساں اوں شہر دے پر ہن پئے سئیں لمبی تہاڈی کوئی تحریر ہے سئیں میں ایکوں پڑھن توں قاصر ہاں تاں میں معذرت خواہ ہاں تاں بجھارتاں گھتیام ڈو بجھارتاں بھنڑ آلا جام صاحب آئے ہن پہلی بجھارت ہے ہک ونڑ اے جاں جیندیاں پاڑاں کونہیں اے ہے سئیں پہلی بجھارت سئیں۔ ݙوجھی ٻجھارت اے کہ جیندے جی مریندے آئے، سکے کاٹ گھلیندے آئے، بھا دے بھرے پلٹیندے آئے۔ ولا سݨ گھنو ٻجھارتاں، پہلی ٻجھارت اے ہک وڑ اے جا جیندیاں پاڑاں کونی، اے ہیسی پہلی ٻجھارت۔ ݙوجھی ٻجھارت اے سئیں کہ جیندے جی مریندے آئے، سکے کاٹ گھلیندے آئے، بھاں دے بھرے پلٹیندے آئے۔ اے کیڑھی چیز ہیسی؟ اے ڈو بجھارتاں ہن سئیں جیڑھیاں کہ میں ہن گھتیاں سئیں۔ ارشاد خان آدھا پئے سی کمال سئیں ماشاء اللہ شوکت رینجر سئیں ساکوں میلے دا حال ڈیو سئیں۔ بسم اللہ سئیں موسٹ ویلکم برا۔ ہاں میلہ بھریندا پئے سئیں۔ ہیں اٹھ شٹ تاں کافی آ گئن دوست شوست وی کافی آئے ودن اساں وی ویلے کویلے چکر لیندے کھڑے ہیں سئیں اے حنین طیب آدھے سی جنت دا درخت جواب غلط ہے سئیں اے ماما اختر کھرل آدھے سی بال جواب غلط ہے سئیں ارشاد خان کمال سئیں میں ارشاد بلوچ سئیں بسم اللہ برا پہلی بجارت جیڑی ہے نا سئیں کہ ہک وڑ ایجھا جیں دیاں پاڑاں کونی اوندے ناں تے ساڈا شہر لیا دا ناں رکھا گیسی اے میں ہنڑس ڈیری تے سیں اس توں آسان میں نی وی کر سکدا ماما اختر کرل کہ ہک وڑ ایجھا جیں دیاں پاڑاں کونی تاں جیڑھی شے دی وجہ توں ساڈا نیا دا ناں رکھا گے اے اوہا ہیسی ہن وی اگر کہیں دوست کوں نئیں سمجھ آندی پئی تاں میں معذرت خواہ ہاں، امیر علی خان سیواگ سارے پروگرام اچ لنگ ہے تے آدھا پئے ماشاء اللہ بھرا ساڈا سوہنڑا بھرا ہے مٹھا سنگتی ہے ساڈے ہر ڈکھ سکھ دا ضامن ہے تے انتہائی اچھا انسان ہے۔ محبتاں کرݨ آلا انسان ہے۔ اساں اینکوں خوش آمدید آہدے ہسیں۔ عبدالمالک آپ کہاں سے ہو سئیں؟ میں بندہ ناچیز فتح پور تحصیل کروڑ لالی سن ڈسٹرکٹ لیا اتھاں میݙا غریب خانہ ہے سئیں۔ تے ارشاد خان آہدے سئیں کونیں سئیں؟ کیویں سئیں دوسری اے ݙوجھی ٻجھارت نہ تھیوے سئیں اے کواں سئیں دوسری اے سمجھ نئیں آئی سئیں اے قمر شاہ ٻجھارت بھنی ٻیٹھے سئیں آہدے لئی یعنی لوت ٻوٹی سئیں جیڑھی درختاں دے اتے چڑھی کھڑی ہوندی اے ٻیریں دے اتے لوت لئی جیندی وجہ توں سارے لئیے دا ناں رکھا گیا ہئی لئیا کیونکہ اتھاں ایندی فریکوینسی ہئی ٻہوں زیادہ ہئی عام ہئی

تے پچھلے ٹھنڈے ٹائم میلے تے ویساں بھرا ضرور میلے تے جائے کٹھے ملدے پئے ہیں جاوید احمد شاکر اے بوٹی اے اے جیاں آدھن لئیاں بالکل سئیں لئی لئیاں یا اساں ایکو آکھ سکدے ہیں یو کیسے لیندن لوط، لوط ٻوٹی، جیکوں اساں اپݨی ایں وسبے دے وچ لوط آہدے ہیں، لئی وی آہدے ہن، لوط وی آہدے ہن، اگر ایندے کوئی ٻیا وی نہ ہووے تاں شاید شاہ نواز کھوکھر ایڈووکیٹ صلی اللہ انتہائی محترم بھائی جان ہیں، مکدے پروگرام وچ لنگھے۔ پروگرام میں ٻیٹھا ہوویں شاہ نواز خان مکائی۔ تہاڈے لنگھ آونڑ تے میں دوبارہ پروگرام کوں تھوڑا جیہا اگتے کرینا۔ منور حسین جام صاحب آدھے سئیں مکوڑوں کی لائن غلط ہے جواب سئیں ارشاد خان دوسری بجھارت کہو سئیں ڈوجھی بجھارت اے سئیں کہ جیندے جی مریندے آئے سکے کاٹھ گھلیندے آئے بھا دے بھرے پلٹیندے آئے ولا سنڑ گھنو بجھارت سئیں تے جیندے جی مریندے آئے سکے کاٹھ گھلیندے آئے بھا دے بھرے پلٹیندے آئے سئیں اے کیڑی شئے سئیں مکوڑوں کی لائن جواب غلط ہے سئیں دلشاد خان دوسری بجارت خوب ہے سئیں جواب ٹھیک کوئی نہیں سئیں تھوڑا سئیں تاں تساں او ویلا ٹپاون آلے اساں تاں عمراں دے سودے باز آں بسم اللہ بھرا کیوں آکھاں رنگ جݨ کھوٹ کیتے کیوں آکھاں رنگ جݨ کھوٹ کیتے نمی آپ کھری اوکوں کیوں آکھاں ہن لیکھ سبھے میݙے متھڑے دے ایویں سید تری اوکوں کیوں آکھاں جݙاں آکھ ݙتم سر تیݙا ہے ول بار بھری اوکوں کیوں آکھاں جڈاں مرنا اے شاق طارق آپ مروں شل مار مری اوکوں کیوں آکھاں توں نکھڑ کے وی نئیں نکھڑ سگیا کل شیشہ چائے میکوں توں نظریں شاکر میروی مرحوم دا لوڑھا توں نکھڑ کے وی نئیں نکھڑ سگیا کل شیشہ چائے میکوں توں نظریں میکوں اپنڑی کھل اچ توں نظریں اکھ نیر وہے میکوں توں نظریں کئیں جھنڑک ڈتی تاں توں آویں کئیں کھل الوائے میکوں توں نظریں تیڈی شاکر مونجھ معراج کرائے کوئی نظر جو آئے میکوں توں نظریں۔ شاہ نواز خان ایڈووکیٹ ملک صاحب بہوں مہربانی ہے تہاڈی سوری کرݨ دی ضرورت کائنی سئیں ہیں جیڑھے ویلے کہہ سجݨ کوں ٹائم لگے پروگرام اچ لنگھ آوے ہݨ نہ ݙیکھ سڳے تاں اڳلے ݙینہہ ݙیکھے اڄ کل اصل پی ایس ایل چلدا پئے جیندی وجہ توں سنگت ساری میچ ݙیدی بیٹھی ہوندی ہے ڈاکٹر عمران حیدر لاشاری صاحب ساڈے پروگرام اچ لنگھ آئے اساں اوکوں وی دل دیاں تاگرائیاں نال خوش آمدید آدھیں ساڈا انتہائی میٹھا بھرا ہے سوہݨا سنگتی ہے پروگرام اچ لنگ گئے اساں دل دیاں تاگرائیاں نال انہاں کوں خوش آمدید آدھے ہیں تے ڈاکٹر گل عباس انہاں دی یاد ڈیوا چھوڑی وے سئیں سائیں بالکل ایویں سائیں سبھے شکوے سبھے جھیڑے بھلا سکدا ہے تا ساڈو سبھے جھیڑے سبھے شکوے بھلا سگدیں تاں آسا ڈو۔ کتھاں گزرئے تیڈا جو بن ڈسا سگدیں تاں آسا ڈو۔ ساڈی غربت ساڈے ہتھیں دے کجھ لیکیں دے اندر ہے۔ ساڈے ہتھیں دے لیکیں کوں مٹا سگدیں تاں آسا ڈو۔ اساں چپڑی اساں دولی اساں۔